سڵاتان لەبێ من شادیم لە کەناڵی یوتیوبی شادی ریڤیو لە ڤیدیوی ئەمجارەماندا باسی موبایلێکی زۆر ئازبەرز و زۆر نرخەرزانەکەین کە کۆمپانیای لینۆڤۆ لە ڕۆژی 23 مانگی چوارە ڕایگەیاند کە بە سناپدراگۆن 855 و پێنج کامێرا و بە پاتری 14 ملی ئەمپێری و تەنها بە نرخی 430 دلاری ئەمریکی لەگەڵ ئەم بزانین تایبەتمەندی ئەم موبایلە ناوازەیە چییە پێش هەموو شتێک سەبسکرایب کاناڵەکە بکە و زەنگوڵەکەتانی سەبسکرایبەکە دابگرە بۆ ئەوەی هەمیشە لە سەرجەم ڤیدیۆ نوێکانمان ئاگادار بیت مۆبایلی لینۆڤۆ زێت 6 پرۆ کۆتا بەرهەمی کۆمپانیای لینۆڤۆیە لە بواری مۆبایلدا کێشەکەی 5 گرامەوە سووریەکەی 8.65 میلیمەترە و شاشەکەی شاشەیەکی زۆر ئاس بەرزە ئەبیش سوپەر ئامۆلیدا و قەبارەی شاشەکەشی 6.39 ئینجە و توانستی شاشەکەشی فل SD پڵەسە 1080 پێکسڵ بۆ 2340 پێکسڵ و سڕی پێکسڵیش لە شاشەی موبایلەکەدا 403 پێکسڵە لە هەر ئینجێکدا و شاشەکەشی دوو تایبەتمەندی ناوازەی تایە کەوا دەکات شاشەکەی جوانتر و ڕەونەقدارتر بێت ئەویش تایبەتمەندی DCI-P3 و تایبەتمەندی HDR دەیە مۆبایلەکە کار بە سیستەمی ئەندرۆید دەکات بۆ شانی نۆیەم و بە ڕووکاری ZUI و شانی یانزەیەمی و پرۆسێسەری مۆبایلەکە ول سەرتاوە باسمان کرد پرۆسێسەری سناپ دراگۆنە پرۆسێسەری سناپ دراگۆنی 855 حەوت نانۆمەتریە و پرۆسێسەرەکە لە جۆری ئۆکتا کۆرە کە ئاستێکی زۆر بەرزی هەیە

هەروەها مۆبایلەکە خاوەنی تایبەتمەندی جی پی یو تۆربۆیە و شلەی ساردکەرەوەی تێدایە کە وادەکات مۆبایلەکە بەرگەی کاتێکی زیاتر بگرێت و پاتری مۆبایلەکە کەمتر سەرف بێت و چێژێکی زیاتر پێ بخشێت لە کاتی یاریکردنا کە شلەی ساردکەرەوەکەش لە جۆری پی سی گرەیدە. مۆبایلەکە بە چوار جۆر مۆدێل بەردەستە لە ڕووی جیاوازی بیرکە و ڕامەوە. بۆ بێرگەی 512 گێگابایت و بۆ ڕامی 12 گێگابایت بۆ بێرگەی 256 گێگابایت بۆ ڕامی 8 گێگابایت و بۆ بێرگەی 128 گێگابایت بۆ ڕامی 6 گێگابایتی و ڕامی 8 گێگابایتی و توانای بێرگە زیادکردنی هەیە لە ڕێی مایکرۆ ئێسدیەوە بەڵام مایکرۆ ئێسدیەکە ئەخرێتە شوێنی سیمکارتی دووەمەوە لە ڕووی کامێراوە لە بەشی پشتەوە موبایلەکە چەند کامێراکی زۆر ئاست بەرز و بەهێزی هەیە کامێڕای یەکەمیان چل و هەشت مێگاپێکسڵ و تیرەکرانەوەکە یەک پۆینت هەشت و تایبەتمەندی PTIF ی تیایە، کامێڕای دووەمیان شانزە مێگاپێکسڵ و تیرەکرانەوەکەی دوو پۆینت یو لە جۆری ئەڵتڕا وایدە، واتە بەس بۆ وێنەگرتنی فراوان بەکاردێت و ئاستەکەی زۆر بەرزە، تەنها بۆ وێنەگرتنی فراوان، گۆشە فراوان، کامێرا شانزە مێگاپێکسڵی بەڕاستی زۆرە. کامێرای سێیەمیان هەشت مێگاپێکسڵە و تیرەی کرانەوەکەی دوو پۆینت چوارە و لە جۆری تێلۆفۆتۆیە بۆ نزیک خستنەوەی وێنە و تایبەتمەندی پی دی ئای ئێفی تیایە، کامێرای چوارەمیشیان دوو مێگاپێکسڵە و تیرەی کرانەوەکەی یەک پۆینت هەشتە و تایبەتمەندی ئۆ ئای ئێس، ئۆپتیکاڵ ئیمەیج ستابیلایزەیشن، و پی دی ئای ئێفی تیایە و پێنجەمیشیان هەسەوەری تۆفە، تۆف سری دی کامێرا، کە بۆ تەڵەکردنی وێنە و پێدانی قوڵایی بۆ وێنەکەیە، ڤیدیۆیەکی تایبەتمان لەسەر ئەم هەسەوەری تۆفە کردووە، لینکەکە لە دیسکریپشن دادەنێین لەوێ ئەتوانن سەیری بکەن. و کامێراکان تایبەتمەندی ئای ئایان تێدایە و لەگەڵ لەیزەر ئەوتۆ فۆکەس. دوو فلاشی ئێڵیدیش لە بەشی پشتەوەی موبایلەکە بوونی هەیە. لە پێشتر ئاماژە بەوە کرا کە موبایلەکە توانێت بە توانستی سەد مێگاپێکسڵ وێنە بگرێت بەڵام سەد مێگاپێکسڵ نییە خۆی واتە کامێراکانی توانای سەد مێگاپێکسڵیان نییە بەڵام لە ڕێی نەرمەواڵە یاخود لە ڕێی بەرنامەیەکەوە ئەپێکەوە کە بە چلۆش مێگاپێکسڵەکە وێنە ئەگرێت بۆ خۆی ئەیکات بە سەد مێگاپێکسڵ واتە خۆی لە ئەسڵا چلۆش مێگاپێکسڵەکەیە بەڵام لە ڕێی نەرمەواڵایەکەوە ئەیکات بە سەد مێگاپێکسڵ لە ڕووی توانستی ڤیدیۆ ڕکۆردکردنەوە مۆبایلەکە، لە بەشی پشتەوە ئەتوانێت ڤیدیۆ بە توانستی دوو هەزار و سەد و شەست پێکسڵ بۆ سی فرێم لە چرکەیەکدا و و هەزار و هەشتا پێکسڵ بۆ سەد و بیست فرێم لە چرکەیەکدا ڤیدیۆ ڕیکۆرد بکات. هەرچی دەربارەی کامێرای سێڵفییە، کامێرایەکی زۆر ئاست بەرزی هەیە کە وێنەیەک سێڵفی زۆر جوان ئەداتێ، ئەویش کامێرایەکی سی و دوو مێگاپێکسڵییە کە تیرەی کرانەوەکەی دوویە و توانستی ڤیدیۆ ڕیکۆردکردنەکەشی هەزار و هەشتا پێکسڵە بۆ سی فرێم لە چرکەیەکدا. دەربارەی پاتری موبایلەکە موبایلەکە پاتریەکەی 4000 ملی ئەمپێرە پاتریەکی زۆر ئاز بەرزی هەیە و لە جۆلی ثۆم پۆلیمەرە و توانای خێرا بارگاویکردنەوەیەکی بەرزی هەیە ئەویش بە توانستی 27 واتە موبایلەکە بە دوو ڕەنگی زۆر جوان بەردەستە ڕەنگی سوور و ڕەنگی سەوز هەروەکو ئێستا لەسەر ڤیددیوکەی بینن دوو ڕەنگی زۆر جوان و ناوازەن

و بۆ ڕام هەشت گێگابایتی و برگە دوو سەد و پەنجا و شەش گێگابایتی بە نرخی پێنج سەد و شەست و پێنج دۆلار و کۆتا دانەش بە ڕامی دوازدە گێگابایت بۆ برگەی پێنج سەد و دوازدە گێگابایت بە نرخی حەوت سەد و چل و پێنج دۆلاری ئەمریکییە بەڕاستی نرخەکانی زۆر هەرزانە تا ئەو تایبەتمەندیە بەرزانە دەتوانین بڵێ موبایلەکە کەوا ڕکابەری هواوی و شاومی دەکات لە تایبەتمەندی بەرز و لە نرخ خەرزانیدا بە تایبەت کە موبایلەکانی شاومی تایبەتمەندیان بەرزیشە و نرخیشان زۆر هەرزانە و موبایلەکە هەستەوەری پەنجەمۆری هەیە کە لەژێر ڕووی شاشەکەیەتی هەستەوەری ناسینەوەی ڕوخساری هەیە و توانای لەخۆگرتنی دوو سیمی هەیە و توانای خوێنەوەی سیمکارتە فۆرجەکانی هەرێمی کوردستانی هەیە دەرچەی بیستۆکی هەیە موبایلەکە و دەرچەی بارگاویکردنەوەکە لە جۆری تایپیسیە و هەستەوەری تۆفی هەیە وەکو باسمان کرد و توانای بەرگری دژی ئاو و خۆڵ نییە واتە هیچ ئایپیەکی ستانداردی نییە و نۆچێکی زۆر بچووکیش لە سەرەوەی موبایلەکە بوونی هەیە و مکەبەری موبایلەکە یاخو بڵینگۆی موبایلەکەش لە جۆری دۆڵبای ئەتۆمسە بۆکە بڵینگۆی زۆر ناوازەن و دەنگێکی زۆر ناوازیان هەیە جی پی ئێسی موبایلەکەش وەکو لە موبایلی ئۆپۆ ڕینۆ تێنێکس زومدا باسمان کرد ئەمیش دوو باندی هەیە لە جی پی ئێسەکەی کە پێیان دەڵێن دووەڵ فریکوێنسی کەوا دەکات جی پی ئێسەکەی زۆر دەقیقتر و زۆر ناوەزاتر بێت وا بکە ئەرە ئەم مۆبایلە لە 29 مانگی چوارەوە دەست بکرێت بە ڕەوانەکردنی بۆ بازارەکان و بێگومان لە ماوەیەکی زۆر نزیکیشە گاتە بازارەکان هەرێمی کوردستانەوە ئەمە سەرجەم تایبەتمەندەکانی بوو لە کۆمنت تاتوانین بۆ چووی خۆت بڵی دەربارەی موبایلەکە ئای موبایلێکی چۆنە بەلای تۆوە یاخود ئەم موبایلە گەر بێتە کوردستانەوە موبایلەکە کڕیت سەڵ بە سەرێکی نی ڤیدیۆکە سابسکرایبی کەناڵەکە لە بیر مەکە و لایکی بکە و شێری بکە بۆ هاوڕێکانت تاوەکو ئەوانیش هەمیشە لە سەرجەم ڤیدیۆنەکە من ئاگادار بن تاوەکو ڤیدیۆیەکی تر خواتان لەگەڵ